Ике мең уникенче елда Мунчали авылында мәктәп бинасын төзүгә, авылның тарихи-мәдәни мирасын саклап калуга зур өлеш керткәне өчен бөек татар драматургы Туфан Миңнуллинга мемориаль такта ачылган иде. Әлеге вакыйгага багышлап, беренче тапкыр Мунчали укулары дигән дини җыен үткәрелде. Анда катнашкан галимнәр, дин әһелләре бу чараны югары бәяли һәм һәр елны үткәрергә дигән карарга килә. Татарстанның Чүпрәле районы Мунчәли авылы шушы көннәрдә тагын бер кат гөрләп алды. Биредә инде өченче тапкыр Мунчәли укулары фәнни-гамәли дини конференциясе узды. Ул авыл бәйрәменә туры килде. Әлеге чарада Гөлия Садыкова катнашты.

Җомга намазын укып чәчәкләр салганнан соң халык инде төп чарага күчте. Фәнни-гамәли дини конференция ачык һавада үтте. Нәченче ел инде үткәрәбез Мунча Алие укулары. Ул дини, дини чара. Без инде аны дини конференция дип тә атыйбыз. Дини конференциядә, чөнки әнә Тәтештә Әтирәч укулары бар, Ульянскида Кулатка укулары. Без шуңа эшләтеп эшләдек. Э, чөнки менә авылга халык кайткач аны э, зиратларга баргач без менә шунда җыелып мунчали укулар үткәреп корбаннар чалып э, шул корбаннар белән кайткан кунакларны ашатып менә шы дини темаларга лекцияләр сөйләп менә шулай үткәрәбез Илмир Измайлов шушы авыл егете әлеге чараны оештыручы башлап йөрүче Мунчали авылы тарихы рухы шәхесләре турында 2013 елда басылып чыккан китап авторы да әле ул киләчәктә дә планнары зурдан Тарихны тагын да тирәнтен өйрәнеп, китапның икенче томын нәшер итү турында хыяллана. Авылыбыз тарихы бай, аның турында сөйләр сүзләр, язасы мәгълүматлар күп, ди ул. Безнең Мунчали авылы каян килеп чыккан дисәгез, ул Түбән Новгород якларыннан килеп чыккан. Россиядә биш Мунчали бар. Берсе аның менә Нижний Новгородта иң борынгысы инде, Иске һәм Яңа Мочали авыллары Пельнинский районда. Безнең бабайлар Әйтеп калдыру буенча, язып калдыру буенча, аннан эч, эч семья, эч гаилә күчеп килеп, менә монда утырып Мунчали авылын э, чыгарганнар, э, Мунчали авылын создавать иткәннәр. Э, бу турыда безнең материаллар сакланган. 1800 елларда язылган материаллар, менә бу турыда раслатырга материаллар бар. Казан ханлыгы чорыннан ук билгеле булган Сала, Мунчали, вакытында бик зур булган. Хәзер биредә 132 хуҗалык, 392 кеше. Авылның мәрхәмәтле инсаннары да аз түгел. Иң олы рәхмәтебезне әйтер идек Туловы Дания ханымга. Ул юллар салдырды бу авылда, мәдәният йортын капиталь ремонт, төзекләндерергә бик күп. акчалар бүделәтте. Әткәнемчә, 2013 елны 20 миллион сум артык ул благотворительность итте безнең районыбызга һәм нәкъ менә шул Мунчали авылына. Инде хәзер көннең төп чарасына күчик. Конференциядә барлыгы биш доклад тыңланылды. Аларның темалары һәр елны үзгәреп тора. Узган ел Авыл халкының дөньяга карашын үзгәртүдә дини кыйммәтләр дигән темага сөйләшүләр булган.
2014 ел Татарстан Республикасы Диния нәзарәте тарафыннан милли гореф-гадәтләрне торгызу елы дип игълан ителгән иде. Шул уңайдан Мунчали уклары да яшь буынны дини яктан тәрбияләүдә милли гореф-гадәтләрне куллану дигән темага багышланган иде. Яшьләрнен теге авылга, авылга калырга, авылга зрәк игътибарны җәлеп итәргә, мин моны шушы күзгәлектән бик файдалы дип саныйм. Ә инде дини тәрбиягә килгәндә, Менә авыллар саклансын өчен, нигезләр саклансын өчен авылларда өч әйбер сакланырга тиеш. Берсе, дин, берсе, җан, берсе, нәсел. Мондый укулар безнең Ульянда да бар, Төмәндә дә бар, Табулда да бар. Менә татарлар кая яши, һәрберсендә үзләренең укуларын үткәрергә телиләр. Бу халкыбызны берләштерү өчен дә ярдәм итә. Мин авыл кешесе буларак әйтә алам шуны, авыл кешесен авыл кешесе

Чакырган икән, киләчәктә дә ел саен шундый бәйрәмнәр узсын. Безнең халык өчен, без көтеп алабыз, ел буе менә шушы көнне көтәбез. Дини белем, без ихлас күңелдән белем алып калабыз без. Бәйрәмнең рәсми өлеше авылның мактаулы кешесен бүләкләү белән тәмамланды. Быел бу исемгә Ирфан Халитов лаек дип табылды. Ә алда Сала халкын инде быел җиденче тапкыр үткәрелүче авыл бәйрәме көтә иде. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Мунчәли авылы, Чүпрәле районы.